Wate ma badwafoɔ nka yi, adɔfoɔ ne adehyeɛ. Mewɔ asɛm bi ka kyerɛ wo a woretie me. Hwɛ, tie no yie. Ɛberɛ a ɛnsɛ a sɛbesɛbesɛbe ɛtumi pɛ biribi de hyɛ obi anum, ɛmu yɛ hwee a ɛnsa Saa nsa no, ebi wɔ mu paa o. Nneɛma wɔ saa nsa no mu. Nneɛma a ɛwɔ saa nsa no mu no, sɛ emu yɛ hwee a, saa nsa no a na ɛde aduane hyɛ obi ano no, saa nokorɔ no a sɛbesɛbe na nsa no de aduane hyɛ mu ma no no, ebi tumi bie wɔ ne ano ka sɛ, Onyaa bi o! Akoa wei na ne ho ye oo, a na bi wɔ ne nsam. Nanso wonhwɛ, ne sika a ɔnyaaeɛ no wanhwɛ so yie. Ɛnnɛ yi, monhwɛ, ne cars bebrebe no nyinaa watɔn, ɛnnɛ ɔnam fam. Saa nsa no, na de aduane hyɛ saa ano no a ɛrebue n'ano aka sɛ wanhwɛ ne sika so yie no, na de aduane hyɛ mu. Saa bere a ɛnsɛ yi na wɔde aduane hyɛ saa ano no mu deɛ, oduru hɔ bi a, Oh, Bosu! Oh, Daaseɛ bi mmra bio! Yee, me Nyankopɔn ne wo! Ah, Nyankopɔn a wowɔ asase so, Bɛɛma sɛ manhyia, sɛ nka manhyia wo a nka meyɛ dɛn? Ɔbaa sɛ manhyia, sɛ nka manhyia wo a nka meyɛ dɛn? Nka menim deɛ mebɛyɛ wɔ me wiase sei aa o Saa berɛ a nsa ne wɔ bie no Ɛneɛ ahoahoa a yɛde bɛhoahoa saa nsa no nyɛ asɛm ketewa Ma deɛ ɛwɔ mu no sradeɛ no Ma ne nsa mfiri saa nsa no mu na hwɛ adeɛ Ne yɛ yɛ nnamfoɔ. Ɛnɛ yɛn nsɛm ate. Nsa no mu sradeɛ na sa na wo busa me a. Krakye me yɛnkɔ ɛnɛ deɛ eh, me dii local fufu akyɛ. Mo nim local fufu o. Deɛ akranteɛ wom, deɛ wɔtwe wom. Wanya nwa kakra, kɔtɔw kakra, wanya adwene kakra. Wo de wapɔnkye nam bi abea baabi de ama no. Ɛno ɛne local fufuo. Na wɔkaa yɛ a na ade ne kɔ o. Ɛɛ o yɛnkɔ yɛnkɔ. Sunday mu tuo. Tuo dza afe fapa bi. Yɛnkɔ yɛnkɔ yɛnkɔ. Na mo san twitwa bi. Ɛnɛ yi ɔka sɛ yɛnkɔ a wontumi nkɔ bio. Enti ɔne nnamfoɔ gyina na wotwa mu a ɔsɛ akoa wei nya a ɔnyaa sika paa. Ɛnɛ yi hwɛ sɛdeɛ ato no a wɔde nam hɔ. Obi kura tumi kɔ to the extent sɛ ne nyame na atua ne ka no. Hwɛ, onua dasani, ɛnnɛ awia yi, ah, deɛ ɛwɔ wo nsam, na woregye mu kɔ, na woregye mu kɔ, na woregye mu kɔ no, ɛyɛ ahwɛyie, na woanhwɛ yie a, ɛno ne w'ahweaseɛ. Sɛbe, sɛ woanhwɛ yie a, ɛno ne w'ahweaseɛ. Nnipa a woboaa wɔnom wɔ saa berɛ no mu no, saa nkorɔfoɔ no bɛsan akɔ akɔgyina baabi akɔka nsɛm fo. na ɔde afaa ho. Oh, panin! Ɛnnɛ yɛ bi nni hɔ bio. Ɛnnɛ no, nsa no, ebi nni mu bio. Enti sɛ ɛbɛyɛ na obenya nsa foforo a ebetumi ama no biribi nti, ɔrekɔka nsɛm fõ de afaa ho. Na wo a wuretie, na nsa bi de aduane ahyɛ w'ano peperepe, emu da no, wada ama, nka nsɛm fõ mfa saa nsa no ho. Kyerɛ sɛ, ɛyɛ mmoa a wɔde boa a woka ho bi na nnɛ wɔayɛ sɛnea wɔayɛ no. Hyira no sɛ wɔdoma nkoma mmoa na wɔnsan mpagya no. Ɛna awiakorɔbea, m'asɛm tiatiatiatiatia.